Biziňki ikinji etažda. Aýardy-da maňa, emma garaşyp dur. Düýn agşam nahar iýip, zat edip, ondan soň biraz aýlandyk-da. Aýlanmak isleýän ýerler bardy bir-iki sany. O ýerlere barsak, sagat bäş otuzdan soň girmek bolanok diýdi. Indi. Bu gün häzir Iri bilen şu ýerlerik aýlanmagyna barýas. Içini göreli, nähili zatlar bar, nähili üýtgeşik zatlar bar. Bilelikde görmäge çalşalyň. Düýn agşam geç gidemizde şu ýeriniň köpçüligi galmagaly ýeterlikdi. Bu gün bolsa üýtgeşik kän adamlar ýok ekeni. Bu ýokardaky zatlar bolsa gyzyl reňke bürenen. Sebäbi bu Hytaý täze ýylynyň Hytaý täze ýylyndaky bezeg edilýän nemeleri şular ýaly bezegler edip Hytaý täze ýylyny garşy alýarlar. Bu ýerde de agşamlyk ýa öýlän şeýle satuw zat edilen bolmaly. Şeýle hotelleriň we söwda merkezleriniň arasynda-da şular ýaly Hytaýyň taryhy binalaryndan birisi. Bu ýerde-de konsert zat gurnalýan bolmaly. Dostlar bu binanyň ady Joňlow binasy. Biziň dilimizde Deprekli diň diýip aýdylýar. Aýdylyşyna görä Taň hanlygy döwründe gurulan bu diň soňradan Ming we Çing hanlyklary tarapyndan birnäçe gezek gaýtadan gurlupdyr. Bu diňiň işi şäherdäki beýleki diňler we gapylar üçin referans nokady bolmak we halka wagtyň näçä barandygyny bildirmek üçin gurlan. Indi bolýn içine gideliň, içerisinde nämeler bar, nämeler ýok olary göreliň. Adyna görä deprekli diň diýilýär. Içersinde deprekli deprekler zatlar barmy, olara syn edeliň. Ýaňky deprekli diňe girmek üçin şular ýaly ýerden bilet almagymyz gerekli. Men ine şul maşyny ulanyp bilet aldym. Bahasy okuwçy bolsaň, ýagny student bolsaň ine şuandan we şu ýerden bilet çykarýar. Bu maşynkany ulanmak üçin şu ýerik Hytaý Şenfenjengini, ýagny hytaý kimligini degirmegimiz gerekdi. Ýöne biziň kimligimiz ýoklugy sebäpli ýaňky satuwçyň özi bize öz kimligini berdi, şo ýerde oň kimligini degirdik, soňra bileti satyn aldyk. Şu ýerden barladan geçmeli. Üstibaşym barlaýarlar. Bilet barlaýyş nokadyndanam geçdik. Indi ýokarlykdan. Dostlar ýan girmäkäm gürrüň beripdim Çin hanlary tarapyndan gurlan diýip emma bu ýerde bir müň üç ýüz segsen dördünji ýylda Ming hanlary tarapyndan gurlandygyny aýtýar belki meň tapan internetdaky tapan maglumatlarym ýalňyşrak bolup biler şoň üçin bu ýerde öz hakyky dogry maglumatdyr ýazgyly ekeni bir müň üç ýüz segsen dördünji ýylda

Bu ýerde-de şeýle ullakan bir jaňy bar. Şu ullakan agajy töňňäni şu jaňa kakyp, her sagatda adamlara sagady bildiripdirler. Aşaklary-da şeýle, ýagny gijijek küýejikleriň içine güller ekilip, şular ýaly şekiller berlen.

Içiniň nähilidigine seredeliň. Bu ýerde gadymky Sianyň kartasy. Bu ýeregem şeýle kiçiräk bir daş goýupdyrlar, ýagny daş gysylan bir daş ekeni. Şu binanyň gurluşynda şu daşy ulanypdyrlar we çykaryp bu ýerde adamlaryň seresine şu daşy çykaryp goýupdyrlar. Bu ýerde ýokarky gaty-da bar diýýär. Ýokarky gaty göreliň näme bar. Ýokary çykyp barýarkaňam şular ýaly plastik zadyň içine goýlan jaýyň agaçlary, agaçdan ýasalan gurluşlary. Şu. Şabat Saat 8.30 açylýar, biz hem saat 8.30-a sazlap geldik. Gelşimizden adamlar şeýle durşuna aşakda, ýokarda, daş töweregi adamlar tutuş aýlanyp gezmeläp ýörler. Internetde Google-dan tapan informasiýalama görä, bu ýeriň içerisinde birnäçe deprekler barmyş, ýagny deprekleri adamlara şol ir döwürde gurlan döwründe sagady bildirmek üçin, ýagny her sagatda bir gezek urýan bolmaga çemeli, näl urýany doly bilmedim, ýöne şol depregi kakmak bilen adamlara sagady bildirýän ekenler. Ýöne şu wagt daş töweregi aýlanym, hemmäni aýlanym, ýöne hiç hili depreg tapmadym. Ýöne serediň Töwereginiň manzarasy örän owadan. Bolýa biz jaňlary gördük, töweregiň owadanlygyny gördük, indi ýöräli. Dostlar şu ýerde sizden ullakan bir ötünç soramak isleýän, çünki biraz öňdäki baranymyz, ýagny baryp gören binamyz Jonglou binasydy, oňa iňlisçede Bell Tower diýilýär ekeni. Bell Tower bolanadam biziň dilimizde jaňly diň size deprekli diň diýip ýalňyş aýdypdyryn. Şu ýerde hemmäňizden ötünç soraýan. Gulaw binasy deprekli diň diýen manyny aňlatýar ekeni, ýagny iňlisçede Drum Tower. Içindine deprek barlygy sebäpli adyna deprekli diň diýilýär. Ýasalyşlaryna seredende Hytaýyň taryhy binagärliginiň nähili ösen bolandygyny görkezýär. Bu diň hem bir müň üç ýüz segseninji ýylda Ming Haly tarapyndan gurlupdyr we beýleki esasy binalara, Göz-gulak maksady bilen we. Şäherdäki ýaşaýan adamlara howp belýänligini ýa ýene şoňa meňzeş esasy howply habarlary habar bermek üçin gurlupdyr. Indi ikisini garyşdyrdym ýany anyk bilemok ýaňky jaňly diň adamlara howpy aňlatmak üçin gurlupdyrmy ýa-da bu deprekli diň adamlara howpy aňlatmak üçinmi ýany şu iki bina ikisi taryhy biraz Meýzeçräk gelýär we ýaňky ýaly meň okan zatlarymyň içindedem, alan maglumatlarymyň içindedem şolar ýaly ýazylan eken. Ýöne anyk haýsynyň haýsy üçin niýetlenenini bilemok, ýöne esasy zat şol iki niýet bilen birisi saga daňlatmak üçin, adamlara wagty bildirmek üçin, birisem howp gelen ýagdaýynda adamlara şo howpy şäherde ýaşaýanlara bildirmek üçin. Sesibamyka? Men has uly ses bilen uran ýagdaýynda tutuş şähere ýaňlan ýanlar ýany ýer döwürlerde näme şäherler hem olar ýa ullakan däl bu çaň an şäherde belki olar ýa ullakan däldir we adamlara şol e, aýtmak isleýän zatlaryny ýetirmek üçin ýeterlik bolýandyr diýip pikir etýän binanyň her ýerinde şular ýaly kiçili ululy deprekler bar

Meň tapan informasiýalaryma görä, şol döwürdäki gurlan ýeri Sian şäheriniň merkezinde bolupdyr. Ýagny şol döwür Çangan bolan bolsa, şol Çangan şäheriniň merkezinde bolupdyr. Ýöne häzir welin soňlar Sian şäheri giňelip-giňelip ulalandygy sebäpli bu binalary getirip, şu giňelen häzirki zaman Sian şäheriniň merkezine getirip oturdypdyrlar. Bu maglumatyňam näçe dogrudygyny, näçe ýalňyşdygyny doly bilemok, ýöne taryhy informasiýalarda şeýle düşündirilýär. Menem Google-dan tapan, ýagny eýleden-beýleden gözläp informasiýa alan ýerlerden Gürrüň bermäge we size ýetirmäge çalyşýan. Men internetdäki tapan maglumatlar bilen şu ýerdäki tapan maglumatdan biraz dogrurak gelýär, ýöne şeýle diýýär, Binanyň ýany gurulmagynyň sebäbi adamlara sagady habar bermek üçin, ýöne şu wagt bildim şu deprek adamlara sagady habar bermek üçin gurulýar ekeni. Sagat agşam on dokuzdan ýigrimi bire çenli, ýagny gün batandan soňra adamlara gün batanlygyny habar bermek üçin, signal bermek üçin we şol wagtadam şäheriň uly gapysynyň gurulmagyny habar bermek üçin bir gezek deprek kakylýar ekeni. Soňra agşam ýigrimi ikiden ýigrimi dörde çenli ýary gije. şäherdäki ýaşaýan adamlaryň goragyny üpjün etmek üçin ýene-de bir gezek kakylýar ekeni. Ol kakylanydam ýene şäheriň goragyny has güýçlendirýän bolmaga çemeli. Irden sagat bäşden sagat ýedä çenlem irdenki gapylaryň açylyşyny habar bermek üçin jaň kakylýar ekeni. Eger-de adamlar ýa-da daşaryk çykmak üçin ýa-da agşamlyk şol sagatdan ir öýüne dolanmasy üçin, ýagny şolar ýaly maglumatlary hem adamlara ýetirmek üçin, hem-de şäheriň esgerlerine goragyny üpjün etmek üçin şeýle diňler gurupdyrlar. Ýene şu ýerde aýtman geçen bir zadym bar. Taň hanlygy döwründe diýýär, ine, serediň, Taň hanlygy döwründe diýýär, bu bina gurlupdyr. Ýene-de bir alan ýalňyş informasiýalarymda şu wagt dogrulygyny tapdym, ýagny bu ýeriň adynyň deprek binasy bolmagynyň sebäbi, Tang hanlygy döwründe şu ýerde ullakan deprekler bolup, ýaňky gürrüň beren işlerimi şol deprekler ýerine ýetirilýär ekeni. Soňra bu uly binany Ming hanlygy döwründe galdyrypdyrlar we edil şo Tang hanlygy döwründäki deprekleriň duran ýerinden şu binany gurupdyrlar. Şoň üçin hem bu binanyň ady Deprekli bina bolup galypdyr. Men Google-dan alan informasiýalarymy biraz iňlisçäm, biraz hytaýçam bilen bulaşdyran bolmaga çemeli, ýöne soňundan äm bolsa düzedip ýetişdim.

Syýana gelip deprekli bina bilen jaňly binanam aýlanyp gördük. Aýlananyňa degýärmi? Bahasy on bäş ýuan, ýagny student bolanymyz üçin birini on bäş ýuan, beýleki on bäş, ikisi jemi otuz ýuan bolýar. Otuz ýuana aýlandyk. Meniň pikirimçe degýär, aýlanyp göreniňe degýär. Jaňly bina gaty bir owadan däldi, ýöne deprekli bina, depregi kakyk görmek bolýar. Ýene içinde kän deprekler bar, üýtgeşik informasiýalar ýazylyp iňlis dilinde. Meň pikirimçe, aýlanyňa degýär. Ýene-de düýnki gelen musulman köçämize geldik. Häzir biraz günortanlyga zat alyşdyryp, soňra hotele yzymyza gideris. Bu köçede birinji gün, ikinji gün şular ýaly adamlar bolýan bolsa, men altynjy gün we ýedinji güni hiç hili göz öňüme getirip bilemok. Nähili adamlar gelýär, nähili nemeler bar. Eýýämden Köçe dyklyşyk bolup başlady. Düýnki dostumyzdan hünär tany üçin çörek alaly. Şu uly çörekden aldyk. 10 näçe ýüan bahasy bar. Ýüzünde dön, güne bakaryň çigidi. Şular ýaly bulkadan aldyk. Öňki gezek alypdyk tagam boldy. Hem bärininkinem barlaly. Nähili diýip aýdaýyn? Köçäň ugrunda şeýle bir zatlar kän, şeýle bir iýer ýaly, içer ýaly üýtgeşik görnüşli zatlar kän, ýöne köpüsine hytaýlaşdyrypdyrlar. Ýani näledir? Hytaýlar musulman däl-ä, ýöne hytaýlaşdyrypdyrlar. Hytaýlaryň gowy görýän tagamyny ysyny beripdirler. Şonuň üçin köp zadyny arap barlap bilmedik. Hemem Bahalar barada aýdanda bahalary gaty arzan däl, gymmadrak. O köçeden hem şu wagt çykdyk, ýekeje bolmaýan zady bar, o-da aşa hytaýlaşdyrypdyrlar. Bu haýsy? Aşa hytaýlaşdyrypdyrlar, eger-de hakyky hueýleriň özi ýaly ýa-da musulmanlar ýaly edip tagamly gowy eden bolsalar, onda gaty gowy bolardy. Emma KFC görjekdi ýa. Biziň içimizden ýaňky zatlar naharlary iýip bilmeýän ýeke-täk birisi. Emma biz bir azygymyzy iýip bilýäs solin. Bolýar otelmizden çykyp barýan suwat şeýle her gelip otelde bolanlar şu suratlaryň golaýlarynda ýene özleri surat çekýänler bar eken ýene atlaryny ýazýan bar öz dilinde ýazyp gitýänler bar daşary ýurtlular bärde rus dilinde ýazylanlar bar bizem öz hatymyzy galdyrdyk ýöredik aý sesiýaý.